To um, zituma jɛlinsi m mabihi n niŋla short video ŋɔ ni ti zaŋ wuhi um, um, common voice platform maa zuɣu a yɛn niŋ reviewing ka ti zaa ni pun mi li shɛm a yi yoogi um, um, um, website maa bee link shɛli tin shɛli na maa

eh, ka a wum sentence shɛŋa din beni ka di viwi. So n tiɛha the purpose of this video ŋɔ nyɛla um, a yɛn wumla um, a yɛn wum audio shɛli din be dinni ka di viwi n tiɛha din bɔŋɔ maa ka kpɛmi nyɛ sabima ida ka a tɔhi sabbu bee ka a lihi sabbu shɛli din pun beni. ka a lihi nyɛ nya di dunia viɛnyɛla bee di bi dɔn viɛnyɛla din nyɛ review yim maa so the purpose of this video maa nyɛla ti bɔri n ti review sentence shɛŋa din pun bɛni waato ti bɔri n ti yuli nya sentence shɛŋa din pun bɛni kamani tin daa eh, n mali mali sabi shɛŋa la di shɛŋa ni bɛni ka ti yuli nya nya eh, din do din daa sabi dundɔni shɛm maa di dunia viɛnyɛlinga di saɣati sabbu zalisi

Sentence shɛŋa din pun be um system maa ni ka ti yɛn yuli li n-nyɛ Nya di dɔni nyɛ viɛnyɛliŋga bee di bi dɔni viɛnyɛla? Di yi dɔni viɛnyɛla ka a saɣi ti li, di yi bi dɔni viɛnyɛla ka a bi saɣi ti li. Di n-nyɛ ka a riviui ka yɛli ni yes bee no. To.

15 din dee ni paai 15 bee ni garibu di saha di birigi zaligu maa ka a bi saɣi ti li. Zali kpaŋ shɛli din lan beni nyɛla zaŋmi yɛltɔɣa biɛhigu din tuhi n-tum tuma n-tɛha, sentence structure bee grammar m-bala maa. Zaŋmi bachinnim yiɣisibu din niŋ dede mini di bi bahira n-tum tuma. So dimbɔŋɔ maa yɛrila spelling mini punctuation. Ahaa. Ni namba nim mini bachi koba din gahim. So namba nima di bi tu ni a mali digits as in namba one, namba two, namba three like laa digits laa ni digits bee numerals maa ka di be sentence puuni. Ahaa. Din bi tu ni character. Character shɛŋa bachi kob shɛŋa din ka Dagbanli ni ka di be sentence maa puuni. Di tu ni a zaŋ lala zali kpani maa gba tum tuma. To din dee niŋ ka a mali character shɛli din bi tumdi tuma Dagbani kamani ti mali hash, hash like or at, the at symbol, Dagbani ni ti bi yusiri li. So di dee ni gabisi sentence ŋɔ puuni di tu ni a bi saɣi ti a reject lala sentence maa a pii no. Din lahi pahi nyɛla bali shɛli bachi kɔba ka di puuni. So Dagbanli ka ti review yuri maa. Di yi niŋ ka bachi shɛli din pa Dagbanli, Silimiinsi ni n-nyɛ li, Kɔmbonsi ni n-nyɛ li, Laati n-nyɛ li, Laribanchi n-nyɛ li, ka di yi gabisi sentence maa puuni, di tu ni a reject li bee a bi saɣi ti li. Sabimi di ni yi luɣi shɛŋa na, ɛhɛɛn, n na di di m-pahi n-tɛha references ka di yɛli maa. Di simsi ka di tuhi ka ni tooi di alizama. So di tumi ni lala sentence maa ka di yɛri yɛtɔɣa. ka di yɛtɔɣali maa doya mali yɛn bahinga di dii pala di nyɛ namba of wɛds bachi nim n dii laɣam doya di ti naai lihi di mali yɛn bahinga bee di yɛri yɛtɔɣa shɛli din mali hankali di simsi ni yɛtɔɣali maa ka di karimbu ka di be asama. It should not be difficult to read. So laazali kpana ŋɔ maa n tu ni a lihi a yi kana gbunni so a ni lihi sentence ŋɔ maa din dee n saɣi ti criteria ŋɔ maa zaaha zali kpana ŋɔ maa zaaha ka a pii ii dii bi saɣi ti criteria nim maa hali di saɣi ti dibaa yɔbu ka bi poogi zaɣ yinga di tu ni a pii a reject li di bi saɣi ti zali kpana maa ka a niŋ ayi to man sani Sentence maa di bi sabi dɔni viɛnyɛliŋga domin silimiinsili nyɛla the only proper noun di tum ni di piligi ni bachikɔb karili AS ŋɔ maa di tum ni di piligi ni bachikɔb karili a yi lahi kana Dagbaŋ Dagbaŋ di tum ni di piligi ni bachikɔb karili the bee the maa di tum ni di piligi capital D bee the bachikɔb karili so man sani di bi dɔni dede a ni nya ka m piigi a ayi. So man dee ni piigi ayi, that means a mi saɣi ti lala sentence maa. Man ni pii ii, that means saɣi ti lala sentence maa. A pii ii bee ayi naai, a ni nya ka di lan pii, di lan gahim pii sentence shɛli dabam n-zaŋ ti a na. So ni di reject lala sentence maa, system maa ni gbuɣi sentence shɛli n-lan bahi ma na m-bɔŋɔ. ka di karinda di zooya ka alaama shɛli bɛ sagbana ni sagbana ni tingbani ni ka bi lɛbi birili di zooya ka alaama shɛli bɛ sagbana ni tingbana ni ka bi lɛbi birili n tiɛha di do n tiŋa a ni nyɛ ka n dihi iin in as in yes and then ayi as in no so tuuli dini maa di piila ayi dama diri bi do n tiba ka din paya maa mi ka di niŋ n pi in that is yes so din paya nyɛla barak daa ti biɛhiri sisɛra naba na so dimbɔŋɔ mi din lihili maa n bi baŋ di yɛla soli Di zuɣu n ku yɛn pii, m-be n pii ii, m bi be n pii ayi, n kam na ti kpahi yaɣili. Yɛn chɛli mi ka n tab gba zaa bɛn gba zaa beni, di pa shɛli di yi ban zuɣu bɛn ni baŋ di gbindi ka piigi ii bee ayi, so yɛn kpuɣi la yɛn pii la kpahi yaɣi. Ɛhɛ n tɛha silimiinsi ni din ka ti yɛri skip, n skip li mi maa. Din paya nyɛla kɔbisiyɔbu ni pisopɔin ni yini. To dimbɔŋɔ gba zaa. Ɛhɛn, kamani ti ni yɛli maa, di tu ni di communicator idea. Kamani lihi din bɔŋɔ, man sani di bi communicator idea, di ka yɛm bahi zaŋ tima. Di zuɣu m be n saɣi ti lala yɛtɔɣili ŋɔ maa nyɛ ka n chaŋ ti piigi ayi. Ɛhɛn, n tooi tihi a review maa din ku chani shɛm bala maa. Ɛhɛn. Dimbɔŋɔ mi ka di yɛli ni din nyɛla talahi din nyɛla talahi to dimbɔŋɔ gba zaa di ŋmanila di bi do n-tima amaa n dii bi dihi tabili di zuɣu yɛn kpahimi yaɣili n-che yɛli ti shɛba dabam ka bɛ baŋ bɛ yɛn deei bɛ ni yɛn niŋdi shɛm o daa kpaŋsi rɛgin rɛgin minista di yi niŋ ka o kpi ofiisi naai. Dimbɔŋɔ gba mi baŋ ni ya so yɛn kpahim yi yaɣili. Ɛhɛn, chɛliya ka dimbɔŋɔ ba jila yi suhuri ni n-tiha din doniya ka m-pihi ii. So review maa ni ku nyɛ shɛm zaaha m-bala maa. A ni lihiri sentence maa, di dɔni ta ka a pii ii, di bi dɔni ta ka a pii ayi. A yo baŋ di yɛla soli ka a kpahi yaɣi. Di zaa m-bala maa. So n tɛha dimbɔŋɔ nyɛla din ni sɔŋ n shɛba ka bi tooi deei n tum tuma maa. So so ni tooi bɔha ni ka daliri din zuɣu ka ti niŋdi review maa. N tɛha ti project maa di um, di main goal nyɛla ka ti record more sentences n yaa sentence nim pam zaŋ pahi na. Amaa pɔi ka a yaa sentence maa di tu ni sentence maa beni ka a tooi record li a tooi karinli ka record li din daa nyɛ tin daa annotate first stage maa. Ti bin pɔŋɔ yin annotate naa maa sentence nim maa be syntax system nim maa ni amaa system maa bɔri ni di baŋ ti n lihi tabi zuɣu n nya nya bisa A ni daa sabi yɛltɔɣa ŋɔ sɔŋ shɛm maa di tun bisa B mini bisa C kana n ti lihili n nya nya sentence maa dɔniya bee di bi dɔni ka di na n-chaŋ recording stage maa di zuɣu sentence yinga kam di tumi ni di pass through review process at least twice. wato yɛtɔɣili ŋa kam niriba ayi tu ni bɛ lihiri di zuɣu n-nya nya di doli di ni yɛn niŋ ka niriba ayi saɣi ti li ni di du n-yɛn viɛnyɛliŋga di saha sitɛm maa pa n-deei li ka di chaŋ rɛkɔɔdin sitɛji maa di mi niŋ ka niriba ayi yɛli ni ayi ka bɛ rijɛkiti li di saha sitɛm maa gba ni rijɛkiti li

So di tumi ka di lan labi so gba zaa lan n review di gba lan pass through reviewing stage maa naba ayi before ka di na n kpahi chaŋ recording stage maa di zuɣu ti zaha zaŋmi ti zaɣa zaŋ niŋ din ni n di record n di n review yili as many sentences as possible so that ka ti chaŋ recording stage maa n ti kpeli yaabu to n puhiya ka pahi na ni soŋ tuma.